Ber i lwak me Acholi, Amyero awac cok atir ka maleng ni cwinya yom tutwal me neno rwodi, ee, me neno rwodi pyerangwen kulu tye ma guribbe kacel i te tela pa Rwot Apire Canto, man Rwot Apire me Atyak. So, cwinya yom tutwal en, eno ni aye is the only way to go. Ti neno ne, wan weng kong dong ki te rwodi ducu me i Acoli wayeyo tic ki Rwot Santo Apire. Waweko Rwot Santa, Sa, Santo Apire otelwa dong kong, pien i ada wa ol, we are really sick, ki te tela pa Rwot acana. Co ocakke tin, Rwot me Rwot Acana omyero wanenu calo Rwot pa ayira ento pe lawi rwodi pa Acholi. Rwot Acana winyo ago maber, winyo maber, in pe itye lawi rwodi pa Acholi, in itye Rwot pa ayira, medde ki kunu. Co wan macalo Acholi pe wabiye nyibo ming mo keken, pe wabiye nyibo ming, pien peko obedo ka timme i lobo Acholi madwong adada pi mwaka makato pyeraryo, in ibedo iling oko mot pe itimo gin mo keken Eh? Pe itimo gin mo keken ibedo ka lingo ko acholi kibedo ka nekogi i apar kare madwong ata ngom kibedo ka yako ne madwong i acholi in ma calo rwot acana you did nothing you did nothing completely under your leadership calo lawi rwodi me acholi so tim ber in pe imoke i office mo tim ber a ku mot mere calo gwok mukwoto ki i office pa lawi rwodi me acholi wek kenyo cet imedde ki bedo rwot me payira ento pe lawi rwodi me acholi Hmm? You can no and, and nobody should think ni en itwero imposing adrot acana i kom acoli me bedo calo atera pa acoli. No. Wan macalo acoli dong wakanyo tim maraco pa acana kacel ki kwo ki camo cana ki tim mogo maraco ni dong kwe okato. So we need ngat mukene kong dok otelwa. Yes. Pien Rwot ngo mono ma pe twero winyo koko pa anywalline, pe twero winyo koko pa jo ma en telogi, ento mito ni iwiny koko pa iye pi ojoganeni keken ka nguru onyo mito cam, myero iwiny en keken. Ento wan macalo Acholi pe ye winyo pekowa mo keken, peko mo keken ma nongo tye ka timme i Acholi onyo nek ma tye ka timme i Apar, kono ngom kor balalu tye yako ni kwene onyo ngo, Rwot acana ling omot.

wabitiyo ki tools weng me nene in ia ki i opic so cwinya yom tutwal me neno ribbe pa rwodi me rwodi pyerangwen mapadi padi ite rwot pa igene ite ite leadership pa uh, rwot santo apire cal awi rwodi ma megwa ucake tin wan macal lutino acweli ducu ma watye woko nyo watye ka mapat ki lobo I lobo Uganda wamyero wawac atir ni wan we are so happy pi neno leadership pa Rwot Santo a pire. Alokaloka pe twero bino one in a day ento wayeyo kong dong tic ki Santo a pire waweko en obed latela ma megwa. Pien ka kwarone macalo Rwot olya yam otelo wan maber we are still

and later he was betrayed in Lao but gin ma tye mere keken ni I will welcome ribbe ki dong bene lok mukene ma atye ka myero wacine atir en aye ni ribbe ka tye matek omyero rwodi me i Acholi weng gunen yo kit me ribbe ki rwodi ma tye i South Sudan, rwodi ma tye i Congo

For over 38 years now and there are less, four, less than 4 million ma nyutte wan macalo Acholi onyo wan macalo Luo ma watye over 18 million ni ngo gengo wat ribbe? Kit gin mo do otime marac nining? Wapwonyo ne me kwayo kica i kinwa, wacako neno yo me ribbe, cwinya obibedo yom ka neno ni lawi rwodi ma megwa macalo Acholi me me Acholi macalo Rwot Santo Apire tye ka cito ka rwatte ki Rwot me Owiny ki Bul, Rwot me i pa Jok, Rwot me i panyekwaro, Rwot me Magui kacel ki kabedo mukene ko ducu calo Agoro ki Kokwe ma gitye i South Sudan. Gin ma wan mito eno, wamito ni ribbe obed matek i kin wan macalo Acholi. Ribbe obed matek i kin wan macalo Acholi, en wan macalo Acholi omyero wanenu ni gin mo ma twero cwalo wan anyim mapat ki ribbe peke. So pud awaco lokka dok anwoyo to. ni waol ki tela pa cana dok pe wamito neno cana dok gin mo kiken ma rwod acana tye iye wan macalo acholi weng we must boycott it we must boycott teki gin mo kiken ma nyinge acana nyo cing acana tye iye we must boycott onyo wajemo ire lumuku wan pe wamito gin mo kiken ma tye associated with rwod acana Ka dong kong rwot acana dong twero medde kacel ki odunygi, eh, muzee mogo ma dog gubab calo odunygi, eh, ki lu NRM mogo ni let them continue. Wabineno ka rwot okeke adret rwot acana kacel gin ki ludunygi rwot eneka mogo eni ma giticgi me bed ka nango ka- ka lemo cam ma opoto ki i te meja pa NRM-mi. Wabineno ka gin dong gidit loyo Acholi. Awaja ti

ma wan macalo wayero ma tye ki laa kun bedo calo Rwot Santo a pire, wan weng omyero wamiyo cwak bote, waribu cingwa kwede, wayeyo tic kede me nenone ni alokaloka ki yomcwiny ki ribbe ma wan amito i lobo pa wan macalo Acholi kacel ki Luo obedo tye. Cwinya yom, bravo, bravo, bravo! Alego Rwodi weng me iye i lobo Acholi, wamako cingwa kacel, waribune ki Rwot Santo a pire ci lweny mo mubiloyo wan peke. Wek kong dong acara kong odong kenyo ni gwang calo calo keno ma woko. Yes, Rwot acara kong dong kiweko odong o kenyo ni gwang calo keno ma woko wek kong dong wanen ka en dong tamo ni en etwero bedo tek labongo lwak i lobo kany atek ki lwak. Ebedo tek ki lwak. Hmm. So, wan weng rwodi ducu wayeyo ribbe ki Rwot Santo a pire. Atye ki neno maber and I'm so optimistic ni Suru leadership of Rwot a pire of atyak Macalo lawirwodi pa Acodi, wabibedo ki yomcwiny, wabibedo ki kuc, wabibedo ki ribbe, wabibedo ki kwo maber i lobo Acoli. Co gin ma tye mere en eno, ribbe ki mar obed tye matek i kin wan macalo wan Acoli, wan macalo lutino Acoli kacel ki kaka lwo weng. me neno ni lweny ma tye i kom ngat mo keken onyo i kom one of us is the fight against all of us. So waribu cingwa, wacungo kacel me coko can ki jami dugu madracu ma tye i gangwa onyo i dikal ma megwa wan macalo Acholi. Apwoyo Rwot Lubanga gwokwu.